Gyimifoɔ bɛɛma ɔrɔ mmiɛni nkɔwɔ yɛsi ɛfrɛ akoa bi nana aho ɔkan mmerami tunu ho akra yɛde ne kɔtoo cells ne gyimi nti. Na ɔsu frɛɛ ne Nyankopɔn sɛ ɔmma ɔgyefoɔ bi mmra, na nyɛ saa na n'adwene teɛ. Ne gyimii na ɛde no kɔeɛ o. N'ano na ɛkɔyii ne ka o. Wannwene ankɔ akyire, ɛna ɔkɔgyee n'ani so. Asɛm bi a ɛtoo no. Saa bɔe no, anokwa, na mfomsoɔ no firi no. Biribiara na ɛnyɛ yie. Ɛno nti yɛde ne kɔɔ reman three weeks twenty days. Ayee!

na yɛsan kye m'atom. Yi Awurade, magogo ntɔkwa ma asɔfoɔ bi awie, na asɔfoɔ no asan kye m'atom. Awurade adɛn? Ah, okay, yɛnkɔ. Yɛbɛhu nea ɛti akyi ne tom. Ah, saase hɔ. Nhyia nipa bɛ.

Atamfo nhyehyɛe bi a na ɛbaa mu ma na na ho tan. Ɛmpakyɛw wɔ hanom sɛ ya. Taage na na ho tan ɛma me sɛ amankra do so otu no fo kakra. Ɔmra me ti. Ah, ɔyɛ me wɔfa asɛm akɔda ketewa. Sɛdeɛ kɔm de no no ɔno metumi ahwɛ no. Ma wo sɛ small boy bi nenam social media. Ɔpɛ sɛ ɔde Nana Agradaa nsɛm yɛ sisie yi. Ɔpɛ sɛ ɔde fa hype. Na hype no ɔpɛ sɛ ɔfa no. Ɛɛ ɔpɛ sɛ ɔfa hype through my name. Ɛɛ sɛ wotie me a me de ayɛ amankra do yɛ a menko sɛbesɛbe menko ntɔkwahunu. So aseɛ ɛɛ yɛse bubɛ ne tebɛte a me a me wɔfa bi na gya. Me papa bi na ɛka anasɛm ɔse ɔse amankra do. Bobe ne te bɛte a wɔn nte adora nwoma so da nti mahu sɛ small boy kwasea bi a wɔde nam social media ntɔkwasi a na ɔpɛ baabi akɔ akɔwura a ɔde n'afu ne nam mahu sɛ ɔpɛ hype kakra nti ma mema ne hype kakra sɛdeɛ agya eh, sɛ fata akra mate sɛ nansen koraa na no akɔyi ne kama kum kyaakya asan meyɛ kyee no Aberanteɛ bi nenam social media a n'anim tantantan a pimples adware n'anim bi a ɔde n'anim tantan nenam social media ahwɛ n'anim atumi sɛ yɛsɛ kɔmɔde no na ma wo sɛ aberanteɛ ne pɛ so ɔfɔ so a ne amankrado nya ntɔkwa na yɛ na mefele mempɛ ntɔkwa a mɛko a asɛ obi bɛka sɛ ei ne baa ne sɛn yɛ a mema nipa gyimi kyɛ kakra ansa ma respondo no ma wo sɛ na na agradaa case yi baeɛ wagyimi kakraa bɛtɔ kasa a na sɛ ɔrebɔ akutia ɔreyɛ nneɛma nkakrakra yɛsɛ yɛfrɛ no nana ho ɔtan ne ho deɛ tan paa ti ne din ne ne ne honam sɛ na ama ho sɛ akwadaa yi nsɛnsɛm bi ɔka ka ɔka na ɔbɔ bɔ asɔfoɔ bi din ma nso abɔ sɔfoɔ bi din wɔ ghana bɔ bɔ asɔfoɔ bi din bɛte deɛ ma baako mmienu mmiɛnsa a mɛka no Mpakyɛ wo tie atie me yie sɛdeɛ bɛyɛ abɛte maseɛ yie. Kɔhu sɛ yɛse asɛm bi wɔnom na ɛnya ɛnu aboboa no a yɛnhyɛ da ɛnyɛ no so saa nti metwɛn sɛ kɛbɛtumi adum aboboa no clean na anka adwuma no asum because wɔwɔ ɛma kɔda mesɔre mu a mɛbɔ ne sɛ dwi nana agradaa yi a aberanteɛ abɛgyina ɔyɛ ne ho saa sɛ ɔpɛ nana agradaa asɛm yi ɛyɛ fake tɔkwa ne sii yɛ a na ɔkɔfrɛ obi kɔka kyerɛ nipa ne sɛ Wɔn deɛ ntɔkwa no a asie no, wɔate sɛ sɔfoɔ bi se ohia no, na sɛ sɔfoɔ no frɛ no a, ɔbɛkɔ. Tie no yeo. Aberanteɛ gyimifoɔ yi ɔnam social media yi a ɔpɛ unnecessary hype yi a mankra dɔ menhyɛ da ma no attention. Na na agrada nso nhyɛ da nyɛ n'adwene so bɛbua no biara yɛ a ɛyɛ yi. Asɛm no sii yɛ a ɔhu sɛ na na agrada ne sɔfoɔ no anya asɛm a na ɔkɔka kyerɛ obi sɛ ɛɛ Ntɔkwa no a asie no, sɛ ɔsɔfoɔ no ɛsɛ ohia no a, sɔfoɔ no frɛ no a, ɔbɛkɔ. Uh, meaning, ɔbɛkɔ akɔko ntɔkwa against na nangrada because sɛ sɔfoɔ no frɛ no deɛ a, ɔbɛkɔ. Meka sɛ nso no, ɔne sɔfoɔ no nso no, ɛwɔ case kɛseɛ ɛwɔ court. Na sɛbe, nnipa a wonim nyansa a wobɔɔ ho nsafo Wobɔɔ ho nsamanane sɛ wonim nyansa, woyɛ nana, woyɛ nana, woyɛ hwan hwan, ɔsɛ wɔ sɛ ɔyɛ tumfuo abɛtwa hene ɔsɛ dɛn dɛn. Saa nkwasea title no ɔde ato no so no a, mmerɛ bi kura ɔhene ba ɔhene ba media expose no kyakaa, akyɛ paa. Berɛ a ne gyimi ne ne nneɛma nneɛma no hyɛ aseɛ sɛ ɔhyɛ aseɛ ɔsɛ wɔyɛ wɔyɛ ɔtumfuo deɛn deɛn. Tɛɛbɔɛ no wɔyɛ too dirty for me sɛ ɛyɛ sɛ amanka de mema no attention. ɔyɛ low ɔyɛ low class na aberanteɛ ne nsɛm na ɔka nka no nnipa a wo wakɔko ntɔkwa ma obi ama ntɔkwa n'akyi yɛakye watom gyimifoɔ bɛɛ na ɛkyɛn ho gyimifoɔ bɛɛ na ɛkyɛn ho sɛ wakɔko ntɔkwa ma obi nnipa ne de wo ka nnipa ne de wo ka tie ne yie o meka sɛm mebu mu bɛ Akwadaa no wagye mi. Ɛ wɔ sɛ manka no, wɔyɛ a mɛte ntasu. Tasu kɔkɔɔ na mɛte akyerɛ no. Woakɔko ntɔkwa ama obi. Wose nipa no de wo ka, wantua. Ɔde wo kɔako ntɔkwa ma no, wantua wo ka. Na sɛ woakɔko ntɔkwa ma obi na sɛ ɔne no asensan kɔntrate sɛ, mebɛko aba abɛdi obi atɛm ama wo, enti me ne wo asensan nkrataa, mewie atua me ka. Nkwasea adwuma bɛn no no? Ɛna asɔfoɔ no sɛ, mammɔ ɔpaa. Na mɛbɔ paa, memmɔɔ paa sɛ, Bra, me ne wo bɛsesa nkrataa ase, kɔ na kɔdi obi atɛm sɛ, sɛbe wode n'ase nyinaa di n'atɛm a, aberanteɛ a ɔgyimi a ɔreklɛm sɛ ɔpɛ Nana Agradaa asɛm yi. Wɔkasaa yaa de Nana Agradaa sɛbe n'ase bɔɔ ne tirim kekaa nsɛm too Nana Agradaa so sɛ Nana Agradaa aba Amerika a, mmaayewa bi, kyɛ sɛ ɔde lesbian nyinaa fraa maame yi. Adɛn a? ɔne no aseɛ se abɔ ne paa nti ɔgu nana nkradaa no mu ase nkwasea paa bɛɛ no no ɛna ɔkɔ ntɔkwa no wie yɛ afei deɛ ɔse yɛabɔ ne paa ɔkɔ akɔgye ne sika no ɛna ɛpa hyehyee no sɛ sɛ adane ne dam ɛwɔ social media wadane bɔdamfoɔ wadane kraman ɛna ato na kasakasa ɛna ɔpɔ wow wow wow wow ntɔkwa no pie yɛ ɛna wasi ha asɔfoɔ bɔ mu din de ɔmo yɛ ayi example nyinaa wadidi asɔfoɔ no atɛm panyin me me ne saa me ne sɔfoɔ bi anya ntɔkwa social media sɛ me ne sɔfoɔ bi anya ntɔkwa medi n'atɛm because I, I know how to choose my words nti wo deɛ ghanafoɔ mo deɛ just imagine sɛ obi a wɔn obi a wakɔko ntɔkwa ma nipa awie no ɔse nipa ne de ne ka ɛdeɛ bɛ adwuma na ayɛ maa no ɔse mekɔdi di atɛm maa wo wode me ka nti tua me ka na wɔahunu nyansa sɛ Sɛ yɛama no sika a, ɔbɛtena ase din adwene ne ho na watu ne ho fo. San kɔgyina social media, san kɔdi nkwaseasɛm ma last wɔ ɛkɔte ne tum. Ɛma yɛde no kɔ remind more than two weeks. Me yɛde sika just 300 million to ne ti so. Woanya nipa ama na ntua ama no. Na nana agradaa mia n'ani sɛ aberanteɛ ɔne busuani bia ɔboa no. na aberanteɛ yi, ɛnɛ Nana Agradaa twitwa gyee noɔ. Wɔte Nana Agradaa ho asɛ biara sɛ wɔkasa ma Nana Agradaa. Gyimifoɔ bɛɛma ɛkasa bɛka sɛ wɔn na, wobɛka sɛ nafɛ ne Nana Agradaa. Asɛ, wotu Nana Agradaa fo ogye, hei! Nana ho ɔtan, gyimifoɔ bɛɛma, ka w'ano tom na sua nyansa, wate no, woagyimi dodo. Tie deɛ me ne woka no yie, this is unpredictable amankrado. Kuraseni boy a womfa wo nsa nkɔ nkɔpɛ adwuma nyɛ. Fa wo nsa kɔpɛ adwuma yɛ. Hwan na ka kyerɛ wo sɛ yɛdi atɛm ma nnipa tua yɛ ka wɔ Ghana? Woagye mi. Enti na akɔda afiase no. Sɛ wonim nyansa nka nkɔda afiase sɛ nkwasi afiase da no. Wonim nyansa a, sɛ obi ne obi nya ntɔkwa na ankɔ akɔko ama nipa no a, learn how to choose your words. Wogye mi sɛ yɛ a na ama kum kyaakyaa san de wakɔ akɔ sɛ because ɔnwene Ansa wabue w'ano akasa. Nana ho ɔtan. Bɛrima a w'anim tantan a sɛ sɛ w'anim ayɛ miserable. Wo wo look so wretched to the extent sɛ ɛkɔm de wo. Wosɔre a wose Nana Agradaa nyɛ hwee ma wo. Ɛ woyɛ boni a wate. Kwasea kaa no a wotim no kaa wotim sɛ siaa no. Nana Agradaa ne sika nim. Kɔ town na wokɔyɛ interview a wonka nokorɛ ɛsiane sɛ woagyimie, ɛsiane sɛ wonim nyansa, ɛsiane sɛ wonwene nkɔ akyiri na woayɛ akwadaa a woayɛ w'adwene sɛ wodeɛ social media hɔ no a woteɛ no wodeɛ wodi atɛm gye sika tɔ aduane adi. Kwasea boy, ɛne ne w'afiase da no. Wogyimie ne nyansa a wonnie ɛne nkaeɛ a wonnie. Na sɛ woka obi ho asɛm a kaa sɛ nipa no wayɛ papa baako koraa ma wo one day a wokasa fa nipa no ho a learn how to choose your words. Woahu baabi a wo kwasea de wo akɔ akɔpie. Ɛnɛ wodi akɔneaba wɔ court. Nipa a wo nan ase ɛsɛ wakɔko ama no o. Akɔdi atɛm akasa tia Nana Agrada wɔ berɛ a na Nana Agrada wantia wo nan so na wanka awoɔ. Wodii n'atɛm totoo ne ho de n'ase dii n'atɛm kekaa nkwaseasɛm kyerɛɛ maame no. Aboafu ɛnɛ wo nan ase wo nan so wodɔ Nana Agrada. Me Nana Agrada adɛn nti ɛsɛ yɛnyina yɛne ne ko bi. Go and watch my videos. Anka ɛnɛ nka Nana Agrada bɛtumi de ma yɛ fine. Kwaseabɛrima bɛrima tɛntɛn te sɛ wo. Nana Ahoɔtan, Nana Ahoɔtan, w'adi mu tantan yi, wo mpo a wose nnɛ Nana Agrada nko ara respect wo, Kwasea boy. Gyimifo a wotumi ko ntɔkwa wie ma obi, ma nipa no tumi san tew tom, ɛde bɛn ntia, wo gyimi ntia. Wo gyimi ntia. Kwasea boy sɛ, mekɔkɔ ɔbɛfaa me sɛ menkɔkoma no, ana mekɔkomaa ne wieɛ, wɔde me ka, wanso wagyimi. Hwɛ, wei yɛ comedies, wei ɛyɛ warning na mede ma wo. Wode me di agorɔ. Wo ɔfa no a na ɔmia wo kuro no, mede saa picture no ba abɛto Facebook ama ahu gyimi. So abusuafoɔ ntuu fo a, kwasia boy. Wodi nkwaseasɛm ara ma wo maame ɔbaa berewa bɛgyinaa social media bɛbɔɔ dua ɛsiane wo ɛbagyimifoɔ nana ahoɔtan nti. Wo ɛbagyimifoɔ nana ahoɔtan nti, wo gyimi yɛ ama maame ɔbaa berewa ɔbaatan deɛ nkɔmmɔdua. Wo gyimi nti wo maame ba bɛbɔɔ dua ɛwɔ social media. Still wo se wo nsua nyansa. Kwasia boy. Wafɛ ne hwan? Ɛkasa yɛ ho sɛ nea asɛ wopɛ Nana Agrada asɛm. Aboa funu. Wopɛ no asɛm a yɛyɛ nye sika ansa yɛ ako. Go and ask Nana Agrada. Sɛ matwe fo afrɛ na asrɛ ne sika da. Wo wo srɛ sika daa. Wo srɛ sika da bia. Easter ikura wan srɛ sika. Kwasia boy. Yɛnkyɛw 20 million. Sɛ waba bɛkan. Busa Nana Agrada sɛ amankrado afrɛ asrɛ wo sika da. Busa obi mpo koraa a me, wɔse wɔtan me ɛ. Busa panin bi a ebia wonim sɛ ebia me, wɔne me te adoankɔ ansa me a mankra de metwe fon srɛsrɛ sika. Fa wo nsa kɔpɛ adwuma yɛ na gyae gyimi a wonam social media obi ntɔkwa aba na ade ho kwagyimi ase. Mako ama wo, tua me ka. Kwasea ne w'afiase da no, wobɛkɔ jail ankasa hwɛ deɛ wapini ho cause woayɛ w'adwene sɛ wonsua nyansa da. Wobɛkɔ proper jail ankasa cause woagyimi, woayɛ w'adwene sɛ wonsua nyansa. wo ne nipa nante a, sɛ ɔyɛ wo papa just one day, na sɛ mpo akɔda ne ntɔkwa a, think twice. Sɛ woagyimi na sɛ ebia wo din ayera, wonni animuonyam na wopɛ obi de no afa hype a, kɔpɛ nkwaseafoɔ mmaa no bi te sɛ Maame Ngege mu. Wɔn na bɛtumi de wɔn afa hype easy, ɛnyɛ me Ama Nkrado. Kuraseni boy a wonim wo din mpo koraa kyerɛ saa a, sɛbe wonim dɛ, ɛnim bɛ, ɛnim ABC didiɛ. Me mmɛtɛn, me mmɛsosɔ wo so. Kwasea, ɛdeɛbɛn ade na wonim?

Nana agradaa block o, ɔmmie o, wagyimi dodo. Nipa a wobɛn nipa kakra bi na ɛntɔkwa si kakra bi a na wayɛ ne big deal na wabɛtena social media, woyɛ nipa, ɛyɛ sɛ nipa de ne bɛn wo ho. Gyimifoɔ boy. Asɔfoɔ no a wokasa bɔɔ mu din no, wonni wɔn atam da. Wone wɔn nko da. Wɔn sɛ sua nyansa na sua sɛdeɛ wopɛ sɛ wo blɔge a sua sɛdeɛ yɛ blɔge fa nyansa to blɔge ho ɛnyɛ nkurase kasa sɛ ɛne ɛde yɛ blɔge ho ɛti na wonam wobɛsan dam wode ɛhwɛ wobɛsan dam biem ɛsan so wɔagyi me nti wano bɛsan yi ka sua nyansa wate woyɛ akwadaa afei na wosi soɔ wama wo yere ayɛ highly disappointed kɔ wo yere sɛ wɔware bɛrima gyimifoɔ a sɛ wɔde me sɛ wonyɛ adwuma Ntɔkwa nanso wobɛko no social media ɛde abɛ feedi no. Ɛnɛ wo yere te baabi nanso wote baabi. Wo yere te baabi nanso wote baabi wo gyimi nti. Na ba mu aberanteɛ a wasi so by this time womfa nsa nkɔ nkɔ adwuma. Ama mpa yɛ abɔ ne sɛ asɔfoɔ nya ntɔkwa. Ne bra bɛgyina mbra bɛko ntɔkwa kwase abɔe. Gyimifoɔ kurase ni kwase abɔe. Sɛ nana agrada blogger na ɔse ɔpɛ wasɛm owuo mu o nkwa mu o wɔne wobɛkɔ no.

Wan sɛ wonni nka yɛ nti wakɔda afiase aba. Na kwasea wo se wako ama obi. Ɛko na abɛko ɛde ba sɛ na ɛde ba nyansasɛm bɛ na ɛtim bɛkae. Ɛyɛ nkwasea keka na abɛkekae. Bɔtirim asɛm ka na abɛkeka gu nana agradaa so. Na wo nana agradaa koraa wɔyɛ obi a nka wo saa abɛmuwaa gyimifoɔ wei sei no. Saa nana ho ɔtan gyimifoɔ wei sei no. Wonya obi koraa a ɛse nka nana agradaa entertain wo in her life. Kɔ sɛ yɛ cast your, your video, yɛ cast your mind back on some of the stupid videos a woyɛ ya. Wo anka wonya nipa ɛsen ka nana agrada akora kɔ kyɛw sika. Let alone to uh, uh, to to get money from nana agrada. Sɛ obema sika so obema sika boa amu atɔ ka atenem. Yɛ kɔ you free prison ba ɛ. Ada na woka wonka no nka sika a wɔde san de kyɛɛ wɔ more than 200 million I stand to be corrected. Nana Agradaa de kyerɛ kɔyi wo firi prison baeɛ a ɛtuu paa da guu soɔ. Sika ɔsan de kyɛɛ wɔ adɛn na woyɛ interview a wonka na kwasea ɔma wo sika ɛntɔ camera aboafu camera na fa bra bɛdidi atɛm na fa bra bɛdidi asɔfo atɛm na fa bra bɛkeka nkwaseasɛm kyerɛ ne sɛ ɛmaa deɛ nsa wɔwɔ n'ase woka sɛ Nana Agradaa ɔdidi a ɔnom nkwan woka sɛ ɔdidi a ɔhoro n'anim kɔ soro gyimifoɔ no na ahoɔtan ɛ woyɛ low class wate O ba life ayɛ address kakra. Kurasini boy, hyɛ ntade papa fa bra life wate. Ɛmfa wo ho fi saa ma life. So deɛ madi kan ma wɔn ne saa gyimi nneɛma na ɔne sɛ kurasini boy ɔman tan no yɛ wɔn sɛ nnɛ kum tata te woɔ a yɛfrɛ wɔ police station wɔn na breki wo news no so ɛsɛ wɔagyimi nti wɔagyimi nti wɔn na san breki news sɛ kum tata san tew because wɔagyimi wonwene wote sɛ kraman ɔfe na wasan afa di saa na ateɛ ɛno nti na wogyimi a me nsɔɔ so no wote sɛ kraman ɔfe na wasan afa di na nka baabi a wagye w'ani soɔ deɛ wokɔpɛ dɛ hɔ baabi a nka wagye w'ani soɔ ka akɔpɛ deɛ hɔ ɛsiane sɛ wagyimi yɛ nti na wonwene nti wodeɛ me se ma nkurɔfoɔ bi mpusupusu no ɛbra mɛtwe w'ani so ama wobɛsɔre wotumi nsan nyina wo nan so biemu sɛdeɛ mapaale wo no because mahu sɛ woagyimi to the stand sɛ wohia tea kwasea woka na na agradaa asɛm a ayɛ nka sɛ mekaa sɛ ɔma me sika mfa nkɔkɔtɔ kamera wamfi mi ana ɔkɔtɔ ɔkyɛn tu obi kɔm kwasea na wo kura se ni ɔma sika nkɔtɔ kamera nyɛ dɛn na fa bra bɛgyimi ɛde baade na wonim ba blogging ho sɛ nkwasea keka no ni sɛ wahantan kasa na ɔma wo sika nkɔtɔ ho camera akan na agrada kora nkoa ko aso bɛma wo sika sɛ fa kɔtɔ camera bɛ fa bra bɛgyimi wɔ social media ne nsan nkye wo ntom kasɛm yɛ nti a makwako ntɔkwa ma obi wantua me ka kwasea yɛde asɛm wɔ sɛ agyina court kɔdan ka ma wo so agyimi nti na memmua wo no wansi wɔ ɛmi mpɛ sɛ mɛbɔ odin Wo baa yɛ a yɛ bold bɔ me din na agorɔ no nhyɛ aseɛ ma wo. Wo baa yɛ bold na bɔ me din saa man krado na me nso menkyerɛ wo sɛ wo nana Ahoɔtan mekyerɛ wo nyansa. Kuraseni boy. Wo si so da bɛn? Ah, wo si so da bɛn? Ɔbaa no a waware no a nnɛ wama ɔbaa no ayɛ confuse no, pɛ adwuma yɛ sɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi anya adwuma bi de ahwɛ no. Blogging no ntumi mma wo hwee. Fa wo nsa yɛ adwuma na fa blogging no taakye. Kwasi aba wo na ma na ma manfo so na asresre sika. Nansen ya wo mete sa se ya na ma si kra. Sɛ wo kwa kɔ tretin sɔfo bi sɛ wo begu n'anim ase wa nyɛ careful a deɛ wo de yɛ sɔfo bi ni kra sa deɛ ɔde yɛ sɔfo bi 2019 ni kra sa. Kwasi ya fa ntɔkwa bra saa food wei sei so. Highway wei sei no ya fa saa wo gyimi ntɔkwa no bra so na yɛ nte mako mfa ntwi w'ani ase ma wo. Yɛ ntwe mako nsuo mfa ngu wo hwene mu. Kwasi ni boy. Bɛma tantan biara na ogyimi social media. Bɛma kura asedi bi a na ɔgyimi social media. Ba mu a wonim nyansa a wotumi kɔ ko ntɔkwa me woko ntɔkwa ma obi me ɛsan akye wo tum because woagyimi because of your ungratefulness. Kwasia wo kasa nipa no wankyɛ osika da. Eh? Ɛde bɛ ntɔkwa na wokɔn. Ɛnkwasia kasa na bɛkekan no. Ah, saa nkwasea kasa na aba bɛkeka yɛn anaa? Kyerɛ me, kyerɛ me. Saa nkwasea kasa na aba bɛkeka yɛn adeɛ a na wonim a na wobɔ wo tiri mu ka to Nana Agradaa so. E, ɛkeka nsɛm a na wodwene sɛ wode bɛgu n'awareɛ no, ɛno ne ntɔkwa a wo sɛ wobɛko yɛn no. Ɛne wo, ɛne wo prison na akɔdaeɛ no. Kwasea boy, wo deɛ nsua nyansa, wobɛte wo ara maame akoma to ne yam. Bɔ mpaeɛ, Me ansanfo wankogyina kɔɔto adaka mu biom na wankɔ prison wagyimi dodo wo sua nyansa woyɛ obi koraa sɛdeɛ nka social media ayɛ wo yi anka wobɛpɛ adwuma bi ayɛ ka wobɛpɛ graphic bi akɔgyina traffic mu atontɔn graphic ɛde apɛ chop money ama wo yere ɛne wo ba anaasɛ wo ma adɛn na wagyimi saa wadi mu tantantan wo ba nso a wonhoro wadi mu kakra mu wadi mu nya kɔnɔ wonhyɛ atade papa koraa ma wo ho nya kɔnɔ Ana aba social media na gyimi asɔfo a wokeka woyɛ ho sɛ wo pastor bi wɔn nyinaa woni wɔn atam na asɔfo no anayɛ ana sometimes yɛ amento wɔn aseɛ kurase de bɔ ebi a no adi atɛm no afa ne ho adi kurase de bɔ ebi a no adi atɛm no afa ne ho na wokwasea ka sɛ nana agrada ɔhoro n'anim kɔ soro nkwasea nneɛma a woyɛ ɔkɔtɔ camera ma wo ɛn na fa yɛ deɛn na fa bra bɛkeka nkwasi asɛm ɛkyerɛ no later bɛrima abaamu wɔ asɛbe wo ne obi di agorɔ na sasɛm ba wontumi nwene nkwakyire wagyimi too much wɔn sɛ sɛ wɔyɛ frustrated wɔ social media wɔyɛ confused baabi a wobɛkɔ biara wonyamaneɛ wɔ hɔ baabi abɛkɔ bia wonya mane a ɔnti wo deɛ sɛ wo so wagyimi wo so wo mu adeɛ piapia ɔpa bra mɛtwe w'ani so ama no ahwɛ ɔbɛkɔ akɔgyina po mfimfini ana wabɔdua kwasia boy adɛn na obi dwene ne ho a wompɛ saa amane a ɛtoo wo a ɛde kɔ pie afiase wogye me blogging a woyɛ yɛ ɛde kɔ pie afiase ɛmfa ɛnyɛ nsɛm bi ammerɛ wo deɛ wonim nko a na abɔ ɔtirim ka nansa kɔtena saa nkwasiafoɔ kyɛnɛ no so no wokɔtenaa soɔ na wobɔ tirim ka nsɛm a asɛm no si yɛ mpo koraa na menyɛ sure koraa sɛ ɔkoraa na wo facebook account wobɔ tirim ka nsɛm because yɛama wo sika ɛkɔm de wo yɛama wo sika sɛ bra bɛkeka nkwaseasɛm nkwaseasɛm asi yɛ na ɛde wobɛkɔ maneɛm woɛ na sɛ ɛtumi mmoa wa san go back na kɔyɛ kɔmfoɔ kyea me ne biem sɛ berɛ bi atwam na ayɛ ɔkɔmfoɔ show sɛ na ayɛ ne kyea me ah wurade nyankopɔn Yɛpɛ nipa papa bi ama ɔma bɛ throw challenge a saa akurase ni bɔ wei a ɔkasa a ɔnwene ho a ɔka n'ano si yɛ bi a na polisifo gyina ne kwan akyi ne yɛde ne kɔ prison wadi blogging akyi akɔ di atɛm ama later yɛsan ate watom wɔn sɛ nsua nyansa hɛ meka no kora kyerɛ mo saa abaamu a gyimifoɔ a nana ho ɔtan no saa abaamu a nana ho ɔtan no sɛ ɔkɔ amaneɛ mu a yɛ ama mo nsɔ no so monya no no nsɔfa no wagyimi dodo ɔnim nyansa sɛ ma ma makɔko ntɔkwa akɔka sɛ ɔbaa bi deɛ ndeɛ ɔbaa bi deɛ ndeɛ de ɔbaa bi ase adidi na tɛm pɔtɔpɔtɔ awie ɔno no ne ntɔkwa o ntɔkwa ahwɛ a wo ne nipa ni asɛm no o kasa no ayi so wadwene watch how how watch how how you gonna use your words ɛnyɛ sɛ ofiti yɛn na asɛm bi firi wa no ba yɛ bi ano aka ɛno ti na akɔda afiase no Ɔko sɛɛ nkwasea ntɔkwa wei si awie. Wowie a se yɛde me ka. Yɛ promise me se yɛbɛbie studio ama me. Kwasea nea mie studio no ama wo a, wo ankasa wontumi nyɛ adwuma mfa mmie studio. Ayɛ abisa ɔmo a abobɔ wɔn din de yɛ reference no sɛ Amankra de ɔsrɛsrɛ sika na fa compare wo ara ho. Kwasea kɔm de wo, wayɛ ase kɔm. Wayɛ ase kɔm, w'anim tantan, wayɛ ase kɔm a wonam a wosrɛ sika te sɛ bɔdamfoɔ a ɔnam traffic light mu a kɔm de no. Hey, me ya bigger than wo family, wabusua panyin o. Ma bɔ bra kyɛ wo maame ne wo papa. Wate? Mɛtumi ahwɛ wahwɛ wo ne wo yere nyinaa. To kasa a afa respect to ho. Wate? Ma wo sɛ wagyi me sɛ yi a, ma wo sɛ nyansa di nyansa baako kura ne wo tirim no. Mepɛ sɛ woyɛ bold, wobɛyɛ ma kutia, yɛ bold ne bɔ me di. Na me ne wo nhyɛ aseɛ na me nkyerɛ wo nyansa. So wopɛ hype na me ma wo saa hype no. Kwasi aboa, mmerɛ bi atwam na anyɛ kɔmfoɔ bi kyea me. Ah? Ɛberɛ bi atwam na ɔnyɛ kɔmfoɔ bi kyea me toto pa bra ɛbɛɛ social media woammrɛ ɔho ase ɛna meyɛ ɔhene ɛna meyɛ sei kwasia nɛ ɛna de na nkɔ so mfrɛ ɔho sɛ woyɛ ɔtumfoɔ de aneɛ biem kwasia nka bɛto peta no sɛ gegbenzen gyimifoɔ bɛɛma kurasini boy ne nam asɔfoɔ so saa te sɛ korɔmfoɔ ne nam asɔfoɔ so te sɛ korɔmfoɔ Paul chop money. Make sure sɛ ɔbɛda sɔreɛ na bɛhu sɛ mewura m'adwuma m'adwuma mu nie. Wagye me dodo. Adɛn na wagye me saa? Wosua nyansa na na ho ɔtan. W'anim tantan wate. Wayɛ wayɛ sɛ wayɛ sɛ bɔdamfoɔ. You behave like a madman. Kurasini boy. Ɛde bɛn na wonim hwee. Illiterate like you kyɛ sɛ yɛ ne ho sɛ wosan ni fie nyansa. Wo a woyɛ illiterate wosan ni fie nyansa. Wapɔn ɛnsan kita practical knowledge. Gyimi nko ara na nka yɛkɔko obi yɛkɔko ma obi wie ama last hour end up prison ah wako ama nipa wie wosi nipa ne de wo ka de bɛti na ɔde wo ka eh, na ɛsɛ wɔn ma sika nkrataa bɛyɛ na ne ne yɛ wɔn na nyɛ nkrataa bi a ɛdeɛ ba adeɛ a ɛn ɔka sɛ ɔbɛyɛ studio ama mi ɔka sɛ ɔbɛyɛ sɛ ama mi ɔka sɛ ɔbɛyɛ sɛ ama mi ɛna ɔsɛ wɔanyɛ nti no wɔde ne ba abɛtena social media abɛgu n'anim ase wɔn sɛ last hour ɔno yi ka that day na mi hu sɛ wɔagyi mi that day na mi hu sɛ wɔagyi mi paa. that day ana mehu so wagyi me nti sua nyansa wate na wo ne obi nam na sɛ wo ne nipa ne nante wɔsɛ nsuo koraa ma wonom just one day na ebi a wapromise wo sɛ ɔbɛtɔ tɔba afufuo de akranteɛ nam a Ayo ama agu so ama wo na sɛ wantumi anyɛ saa adeɛ no a, forget about it. Na kae saa nsuo kɛkɛ no a nnipa no sa maa wo no, fa saa adeɛ no to wo tirim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani bɛka Ghana hɔnom no a woteɛ no. Ɛnyɛ saa da bi a nnipa bɛteetee wo saa. Sɛsi ara sɛ kum kyakyee dwoodwoo, meboa anaa? Woakɔtwerɛ statement last three days. Wogye me a wokɔ wokɔ interview ne yɛpusi wo a, wokasa a wonwene ho. Kwasea kasa biara ba w'adwene mu biara na woka because woagye me. wonim kyerɛw wonim kenkan eti ebusi w'asɛm na woyi ano a ɛyɛ wo sɛ nea sɛ woadwene hyɛ nsuom woadwene si ne tiri ase kwasea wogu asanteman anim ase yi saa nkwasea din ne firi so wate yi saa nkwasea din ne firi so na yusu wo a wodin wagyimi too much wagyimi too much na nka woyɛ obi a woyɛ badwene ba a wodwene kɔ akyiri a anka bɛtumi ayɛ bold sɛ mako ama obi wokɔko ma hwan Nnipa no a wokomaa no no ne nnipa no a wodii n'atam no, saa nnipa no a wokodii n'atam a wokasa woamfa nyansa nto ho no, na nnipa no ayɛ wo deɛn? Ɛna ɛsɛ nka wodwene ho first. Nnipa no ana na ɛsɛ ka ayɛ dɛ wodwene ne ho first. Sɛ nipa yi a medi no atɛm a mebɔ me tirim ka nsɛm to no so, twa ntorɔ to no so sɛde bɛyɛ n'awareɛ bɛguo no, saa nipadeɛ bɛn ade na wayɛ meɛ a mebɔ me tirim ka nsɛm to no so saa? Ɛnɛ social media ntɔkwa a ɛkɔ soɔ ɛne ntɔkwa kɛse yɛ gyina mu yie a ɔsɔfoɔ yi ɛne Nana Agradaa ntam gyina wo saa baamu a agyimifoɔ yi wontia cause nsɛm a keka kyerɛ maame no maame no hɔ no na ɔkae a na ɛne ya because woaba bɔnten mɛka sɛ nipa ne na ɛbɔ wo paa sɛ bra bɛdi n'atɛm saa enti maame no kae bi a na se nnɛɛ ne ya sɛ deɛ bɛɛti na nipa na bɔ nipa ɛ na na ho ɔtan wɔ ɛsɛ paa sɛ ɔbɛdi m'atɛm saa enti ɔwɔ na ɔkae a na se no wogyimi fo wɔ ɛsɛ enti ana nnɛ ame ɛbrɛ social media awo kase kanyansasɛm a sɛ na na agradaa nhwɛ blogger na ɔwɔ US na wɔkeka nsɛm sɛ ewuo mu nkwa mu kwasea wo baa ɛde baase na ɛtumi ka kan de support na na agradaa saa gyimi kasa ne saa hypocritical ayi statement na na ayɛyɛ no Odwan ba Odwan ba Nana Ahoɔtan me se wo ba abɔ me din me me nko ntɔkwa a menni bi mo wo nso wabɔ makuti a enti mete mfra mete ntɛsi kɔkɔɔ ketewa bi na de akyerɛ wo pɛ sɛ mema ho sɛ woagyi mi na sua nyansa sɛ wo sɛ woyɛ ɔhene a behave as such wo woanya nkwase ahene bi na wodi a behave as such behave like a king na woyɛ kurase ne gyimifoɔ dodo wano te dabɛn wano ate wonim nyansa w'ano ate, wonnim nyansa, wonsa anwene, ɛne nkuraase nneɛma sɛ w'ano ate. Sɛ nkwasi akasa yɛ akaka, ɛde bɛn kyɛ sɛ w'ano ate? Woahu obi a n'ano ate onim nyansa? Woahu obi a n'ano ate onim nyansa a ɔbɛka sɛ wakɔ akɔko ntɔkwa ama obi a onini, wakɔ akɔko ntɔkwa ama obi, akɔ akɔ akɔdidi obi a onini ni ntɔkwa o, wakɔ akɔdidi n'atɛm. Kyɛke me ntɔkwa bi a ɔhunu sɛ ɛkɔ so wɔ social media na ɔmo nka nkyerɛ wo deɛ ɔkwan a ɛfaa so a sɛ ntɔkwa no yɛ den ɛha pee. ɛno nti na mese wagyimi no hmm? ɛno nti na mese wagyimi no sɛ wo sɛ wonsua nyansa na sɛ ɔso bɛkɔ so agyimi a yɛ bɔɔd no ayi w'anim na mentea wo yɛ bɔɔd no menyi w'anim na mentea wo na mema hunu sɛ social media woba bɛto mpanimfoɔ bebree wɔ hɔnom na mɛmo asua nyansa sɛ sɛ wonkɔ ase ade na wosɔre anaa de kɔ asɔfoɔ so no mɛmo ayɛ me wobɛyɛ last stop ɛwɔ me camp Mɛma woasua nyansa. Kwasea, kɔka kyerɛ wo kɔtratee sɔfoɔ bi sɛ wɔama wo sika a deɛ wode yɛ asɔfoɔ bi 2019 ne kura sa. Kwasea, asɔfoɔ ntɔkwa na wokɔ. Memenyɛ asɔfoɔ o. Meyɛ radio presenter. Wotumi yɛ na mateɛ wo social media ha yi a. Menyɛ asɔfoɔ. Fa wo gyimi bra me so na menkyerɛ wo nyansa na wɔ sɔfoɔ bi a de ne bɛnya ntɔkwa bi a menyɛ saa ntɔkwa no ntan m'ani ase. Odwan ba, kuraseni boy. Ah, we, kyɛ sɛ wonsua nyansa keteketeketeketeketeketekete. wonim nyansa nka watumi atena hɔ sɛ obi nya wo hwee yɛabɛbɔ ɔpaa sɛ bra bɛkoma yɛn wokɔɛ na woka nsɛm a nsɛm a woka nyɛ nsɛm a ɛyɛ nkoranhyɛ nsɛm a woka ɛnyɛ nsɛm a ɛyɛ nkoranhyɛ nsɛm a woka ɛyɛ gyimisɛm ɛde wakɔ afiase aba na woyɛ badwemba wahu adeɛ a na nka mpɛ sɛ wosua ne sɛ Ɛɛ, anka akɔ afiase yi a yɛkaa sɛ yɛde 300 million ato ti so yɛbɛtua ansa na yɛyi afiri afiase yi a ne yɛnyaa na nipa esu a last hour nyame yɛ adom a wosan dɛm bɛyɛ 10 days san ka ho a last hour yɛyɛ maa wo yi na nkae sɛ no wokyerɛ wo nyansa bra Igwe, kɔsɛɛ w'ase no, kɔsɛɛ w'ase wɔ interview ase a wohwee hɔ birim a yɛbɛkasa bɛ defendee woɔ no, na ɛsɛ nka adesua nyansa. Anka saa area hɔ nka nkɔɔ biom. Woagyimi dodo. Woagyimi dodo. Ade bɛn ti na Igwe ntɔkwa no wo nko ara Igwe boo? Ah? Sɛ mekɔ, mebaa Ghana nansa yi, ade na Igwe, wɔanhwɛ m'akyiri akwan na nkɔɔ ne me nso maa maa me ko. Esiane sɛ woagye me nti, wokasa a wonnwene ho, bɔ wo tirim ka nsɛm. Hɛ, obi bɛfa ase bɛko ntɔkwa ma na wahu. Nipa no a wo fight no no, learn how to choose your words. Me tu fo, me di wo atɛm, bɛ me sɛn tu fo. Fa. Obi bɛfa wo sɛ, ɛɛ, me ne obi anya ntɔkwa, bra bɛ fight ma me a. Sua nyansa, wo so woatena ahemfie a, ɛneɛ menim ahemfie ko a wotena, woagye me dodo. Nana ho ɔtan wagyi me dodo. Nana wo ho ɔtan a wo deɛ wo nko na social media wako ntɔkwa ma nipa wie a last hour wakɔda fiase ɛsiane sɛ wogye me nti ɛne wo ungratefulness ada na wagyi me saa Nana agrada ɔnyɛ kwadaa o ɛnyɛ wo na abɛ decide ama no o ɛna wiase nyinaa obi ahu me mepɛ nipa sɛ mampɛ no asɛm ɛnyɛ sika nti na medi Nana agrada akyi wo na ɛkɔm dew Wo na ɛkɔm de w'asɔre a wosresre ne sika bra bɛbɔ dua sɛ wonsresre na na na agrada sika sɛ wakura de wayɛ interview kura ba bɛka no wɔn live sɛ ɔma wo twe woka sɛ ɔma sika ntɔ kamera wɔn fiw kwasia na nkɔn fiw na bɛtɔ kamera san fa bɛdi n'atɛm woka saa na ɔtoto ne sika gu ah wura fi ah wura fi ana Wɔn san mfi wo na bɛtɔ ɛbɛ ɛntɔ camera ma wo na san fa n'ase bra bɛdidi n'atam because woso obi abɔ wo paa wagyi ni papa kana na agrada kora nka ne kra kora bɛkunu wɔbɛtumi akyɛ wo sika all right bɛso wɔn san ma wo sika ntɔ camera na wɔkyena bi wo ne ne nyantɔkɔ a wɔnwene ɛnkae sɛ wakyɛ wo 20 million pɛn easter wakyɛ wo 20 million wɔnwene nhunu sɛ wakyɛ wo sika ma wode asɔ so akɔtɔ wo kaa a wokɔ interview a no deɛ wonka wonsan nwene nhunu sɛ berɛ a wofiri prison baa okukuru scale mu odu san de kyɛɛ wo kwasea wo bɔne ayɛ ni te sɛ wo prako prako te sɛ wo akokɔ te sɛ wo wo wokasa a wode me amankrado me a genuine person a loyal person like me amankrado wode mbɛɛ comparison wo tiri so ate kwasea boy na na ho ɔtan gyimifoɔ bɛɛma ha medeɛ mfa me ni agoro ate O ya, wo maame bɛkɔ akɔgyina apon mfimfini na wabɔ dua. Kwaseabɔ ɛ, wogye me nti, woama wo maame abɛgu ne ho anim ase pɔtɔɔ wɔ social media. Ɛsiane wo, ɛba, ɛba gyimifoɔ baako pɛ a ɔwɔ wo baa wiase. Nana Ahoɔtan, ɛba gyimifoɔ baako pɛ a ɔwɔ wo baa wiase nti, woama nnɛ wo maame agu ne ho anim ase wɔ social media live, ɛgyina nsuo mfimfini, ɛretwa nnwan, ɛretwa wei, ɛretwa wei because of wo, ɛba gyimifoɔ baako pɛ ɔwɔ wo. Onyini sɛ ɔwɔ mma. Onyini sɛ ɔwɔ yere. Adɛn na wagyimi saa? Ntɔkwa yi a ɛsii yɛ yi, Amanka de ntɔkwa a ɔbɛko maa Nana Agradaa, wako awie. Sɛ Nana Agradaa di nkunim, so ɔdi nkuguo. Nana Agradaa ate ne baabi, ɔdwene ne ho. Wopɛ hype a, ɛmfa me din nkɔ nkɔfa hype. Ghanafoɔ nim nyansa o. Ghanafoɔ nim nyansa o. If you don't know, Ghana foɔ wɔn nim nyansa paa na wo gyimi ne dɔɔso dodo. Wobɛtena hɔ ɛna safoɔ safo safo panyin ɛɛ agrada ayɛ ɔfa ase kwasi asɔfoɔ na ɔka na sɛ woni n'atɛm da gyimi foɔ boy hypocrite. wagyi me too much ma ɔni nkɔ fam ate saa wo kwasi anema na ade kɔ asɔfoɔ so a na asɔfoɔ aka wɔn ano atum ama wɔn no me me me meyɛ man of no nonsense yo man of principle man of no nonsense me hu obi a wagyi me te sɛ wo saa na na ho ɔtan no a I don't pay too much attention woyɛ bold a be, be proud na bra bɛbɔ me din sɛ ɔman kra de wopɛ sɛ ɔne me nya na me ne wo nya wagyi me baako ma mu wa wo Wokɔtena ɔman channel kɔdidi nkwaseasɛm kɔkeka nsɛm gu me ho fi ma mua wo. Nana Agrada anya ne ntɔkwa. Aman krado, makyerɛ m'adwene, makyerɛ dɔ, mayɛ deɛ mɛyɛ. Krakye ei! Sɛ wo na wodwene sɛ wo na wo na wako ama Agrada ase, wei yɛ adeɛ a, wei yɛ adeɛ a ɛde pɛ fame. Woagye me papa. Wotumi nya ade papa bi a de bɛpɛ fame. Wodeɛ wo mpaeɛ a wobɔ no sɛ ti da, wodeɛ da bia nka ma me no nka ɔnya ntɔkwa. Woayɛ sɛ kuraseni ba, agyimifoɔ ba, dwamanfoɔ ba, Maame Ngega anaa? Da biara nipa nya ntɔkwa sɛde bɛyɛ a bɛko ama no na nipa no bɛbɔ aba so. Adɛn na mompɛ peace ɛma nipa saa? A da biara ntɔkwa, da biara ntɔkwa, da biara ntɔkwa. Ɛnna ɛma wɔn aduane di. Wobae na wokeka wo nkwasi asɛm. Nipa a ɛnam ne so ma wosi asɔfoɔ no, eh, sika a wogye firi nipa ne nsam, ediiɛ anɔpa, wia ne anwummerɛ, ɛnyinaa wura fieɛ, wobɛtena life, Ɛdidi nnipa no atɛm. Ɛtoto nnipa no ho. Woyɛ nnipa. Wo, wo saa ba mu a, woyɛ nnipa. Woyɛ, woyɛ nnipa a ɛsɛ nnipa koraa sosɔ wo so. Woagye me too much. Ha, krakye. Woankra fie ɔho. Ah, woankra fie. Ɛme sɛ woankra fie. Sɛ wokra fie a, anka me ama nkra no wahu. Deɛ wodii kan yɛ first one. Wode sɛ nkwase akyanafoɔ no yɛ first one a, mampɛ attention ama wo no.

O kasa na o yɛ interview na o ka papa ana na agradaa de ayɛ wa o ka bɔne a agradaa nyɛ ɔna ɛwo wo ana o papa wu ah o papa wu ana bra o kɔ di nkwasi asɛm akɔ da afi ase so papa bɛ kasa ayɛ o pɛ camera ɛde atwa video ɛde di amanfo atɛm a kɔ papa ɔno ɔma sika ntɔ camera ankyerɛ wo nyansa keteketeketeketekete ɛna gyimi gyimi wɔn atɔ aduane ma nana agrɛ deɛ di wagyimi dodo na esua nyansa wate agrɛ daa na anya n'asɛm amankra do na mede me ho ɛna maame no mekae nneɛma bi a wayɛ ama meɛ ɛna mekae wɔdɔ bi a maame no ayi n'adi akyɛ me ɛna mese me agrada owuo mu o nkwa mu o me ne ne bɛkɔ Wo nso ba a, na wakan deɛ. Ɛmmɛfa me mma no mu asɛm mfa mɛbɔ akutia, ɛmfa nkɔ nkɔbɔ gig, ɛnyɛ wo hwene sɛ Asamankrah dodo ɔnyɛ wo na woyɛ, kwasea boy. Woyɛ mo kɔm, w'anim tantan, wate. Sɛ woagye me na sɛ wopɛ hype a, na apɛ obi de na fa hype a, Amankrah de me menka ho, I'm the last person. I'm the last person. if you don't know i'm the last person and i'll be the last person a de mɛpɛ hype it's high time sɛ yɛkyerɛ wo nyansa woagye me too much kyerɛ me ghana asɔfoɔ abobɔ me di me kyerɛ me neɛ wo ne ne nko da keke nkwase asɛm bɛma tantan sɛ atumi keka nsɛm a mu ɔdu egu asɔfoɔ so Ɛnenam Ghana mma mma na ɛbɛte. Na asɔfoɔ no kora. Adɛ asɔfoɔ ayɛ mo ne obi a ɔbɛtumi atea saa abaamu a akankan saa no. Yɛ a mo ne obi anaa. Wo deɛ toto pa bra. Mɛma wɔahyia difoɔ paa ma woahwɛ yɛ mogya bɛfiri wo. Toto pa bra wobɛhyia difoɔ mogya na ɛbɛfiri woɔ. Adɛ na adɛ na wagyimi saa. Nti agradaa no kyɛ sɛ na nka apɛ sɛ nka agradaa nkoɔ nna mu forever. Ana na adwene sɛ Anka girl dɛn aba abɛfrɛ wo? Wonim deɛ nti ɔyɛ saa no? Berɛ a nneɛma ɛkɔ so na ɔdwene sɛ nka bi a ɔfrɛfrɛ agradaa saa agradaa mfii no. Na me me ne agradaa nam a wobaa mu a agyimifoɔ bi sɛ yɛ asɛbe. Yɛnim owu a yɛhwɛ na. Yɛnim owu a enti yɛhwɛ na. A sɛ me ne nana agradaa nam a wosaa baa mu a agyimifoɔ nana ho ɔtan. Na mama no chance sɛ nana. So na na Gada yɛ abisa me ho asɛm koraa na nka me sɛ na Gada abisa me ho asɛm a there is no way a me ka mɛka asɛm papa cause woagyi me woyɛ boni ayɛ nipa woyɛ aboa aboa bi a ɛfrɛ no akokɔ no woyɛ bia woyɛ aboa bi a ɛfrɛ no prako no bia woni nka yɛ nti such a person maame no gyigye wo so ɛwɔ ne life mu too much a you put her in trouble in future because woagyi me asɛm yi ba yɛ wo ka nsɛm a Yɛnim nsɛm a woka o. Wo prezi agradaa na wasan aslase ne down. Wo prezi agradaa na wasan aslase ne down. Kwasea such a person how can you be trusted? Such a stupid person like wo na na ho ɔtan how can you be trusted? You can never be trusted because we're Jimmy. We're Jimmy. So what me kokoma nipa? What me kokoma nipa? Nipa kokoma no nya wo yere na obi ne ne ko. Ɛnyɛ wo nua na obi ne no reko. Obi ne obi na anya ntɔkwa na wate agyina mu. Anaasɛ wobɛko bi ama nipa korɔ no. Learn how to choose your words. Learn how to choose your words. Woabubu otirim akeka nkwasi asɛm de agu maame ho fi. Asɛ maame din. Ana Nyankopɔn mpa de bɔne. Maame mpa yɛ ɔbɔɔyɛ, enyaa wo, ana last hour. Kofi hye sii no akɔdaa prison. Kwasia boy ɛnɛ wo bɛpɛ favour ɛwɔ nana agrada anim odwan ba Jimmy foɔ bɛɛma wo bɛpɛ favour wɔ nana agrada anim wato pɛ tɛtuo wate bɛsɛ ɔbra ma bɔ wo papa bra wo nyaa case no a wokɔ daa mu no wo papa bɛyɛ interview mi hu papa wo ma bɔ bra kyɛn wo papa nti wo kasa fa ma me respect wate wo kasa ma me respect Mabɔ bra kyɛn wo papa a ɔde wo baa wiase nti wo kasa ma me respect Kwasea boy Efi boy say why why why why should I have to entertain such a, a dirty guy in my life Abamu a ɔni nkaeɛ wɔnwene mpo wuru sɛ nipa wei sɛ ayɛ mpapa pɛn nti ɛnɛ ɛsɛ mekae Odwan boy Hey Me deɛ, meka nokorɛ akyerɛ wo. Yɛfrɛ me Aman Krado. Me woanka me a menka. Wo sɛ, me sɛ wo ba a, yɛ a mpɛ sɛ woyɛ bold na bɔ me din a, na me ho mmoa no aba. Mmabɔ ko tia, na wonim nyansa nsen me. Menim nyansa sen wo, menim fie nyansa sen wo, asan nim school nyansa sen wo. Wobɛda de ma, wobɛyɛ dɛ de ma ham. Ah? Menim nyansa sen wo, m'ano ate sen wo, menim nyansa sen wo, mesan nim buku sen wo. Wobɛyɛ dɛ de ma heham awini. Woyɛ low class. Asɔfoɔ na yɛ a na wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛyɛ wɔn ho fi. Saa highway wei se, saa motor wei wei se, wosi so a mɛ crash wo. Because wa jimi. Nana Agradaa mma sika nkɔtɔ kamera ahyew nti wo kasa na odwen sɛ ntɔkwa wɔ ɛsɛ na ɛsii ni Nana Agradaa ba bɛfrɛ sɛ bɛkoma na ɔbɛma wo sika kwasea sɛdeɛ awia yɛ ne saa ne nsuo bɛyɛ na ɔkyena bi wode no abɛtena social media Wahu the way a wosi fɔ so yaa pɛ sɛ ka Nana Agrada na wofrɛ no anɔpa na wofrɛ no anwummerɛ. Ɔdwen sɛ gyama me na mesɛe no kyerɛ Nana Agrada o. Na wei saa sɛ yɛ nko aneɛ nkɛyɛ sɛ mɛsɛe wo sɛ ma Nana Agrada nso sɔɔ so ma ntɔkwa no nyɛ kɛseɛ ɛneɛ nkɛyɛ paa. Wo sɛ ba mu agyimi wonya adwuma ɛntɔkwa na adedidie wote sɛ ngege kurase dwamanfoɔ baa na ɔfefe ne twɛkyerɛ amanfoɔ na ɔte UK no. fefe ne twɛkyerɛ mɛma no a nansa ɔkɔ fefe ne twakyerɛ sɔfoɔ bi wɔ Germany no a ate gya no ɔbaa tiwa abaa ɔbaa bɛkan no wote sɛ no mo mpa adwuma mo nyɛ adwuma mo de mo de mo de amanfoɔ ntɔkwa na didi ɛno ti na mo brɛ no mo mfa mo nsa ɛnyɛ adwuma Mo nsa, fa wo nsa yɛ adwuma, na na ɛho ɔtan. Hwɛ, wonim, meme wɔ aboterɛ paa, wopɛ abusa ɔpanyin bi a ne na adwuma pɛn. Woakeka me ho nsɛm bebree, but mehu sɛ asɛ woyɛ small boy, ana asɛ ɛɛ ɛɛ asɛ. Wo woyɛ obi a asɛ wonyɛ me level bi. Menhu abrabɔ bi a wahyɛ da bɔɔ abrabɔ mu. Nti metetetete sɛ wokekanka me ho nsɛm bebree akyɛ. Mehwɛ baa mu a ɛyɛ nahantan kasa ne nidwɛ kankan bi ne ne nneɛma eh. Me deɛ meyɛ nyansani o. Meyɛ nya menyɛ gyimifoɔ saa. Nti paa sɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ Nana Ankradae bɛma wo kyɛn sɛ wo bra bɛko ne ntɔkwa ma no. Wonyɛ bi biam wonnya da. sɛ wo deɛ sɛ nana agrada ɛ asɛm bi a wɔka bi a nana agrada amfi no me ne wokasa yi ɔbɛka no koraa nana agrada blɔk no nana agrada ne ne nkasa ɔtrae means bia sɛ ntɔkwa yɛ si yɛ ɔbɛgyina mfimfini enti wo sɛ ɔkasa na ɔbɔ gig a nana agrada hwɛ blɔga na ɔso ɔdɔ wo ne yie blɔga na ɔso ɔbɛwu ama wo no hwɛ ne yie na ɔgye information firi hɔ ɛde kɔma sɔfoɔ no kwasea wogye me nti na sɔfoɔ no kye wo tum mu no wokasa wokasa abɔ otiri mu ka nsɛm sei no ti na sɔfoɔ no kye wo tum mu no kɔ sɔfoɔ no hu sɛ woyɛ gyimifoɔ sɔfoɔ no hu sɛ woyɛ gyimifoɔ so obi ka kyerɛ sɛ ɔbɛkyɛ wadeɛ na sɛ adeɛ no ɔka sɛ ɔde bɛkyɛ no wantumi amfa nkyɛ wo a ɛnyɛ kadan ɛnyɛ kadan sɛ si ayi woyɛ yɛ a wokaa mu kaa mu pɛ sɛ nkana na akradaa ma wo chance na ɛberɛ bɛdidi atɛm ma no no

Wo mɛyi so na na agra da anim. Ɛmfa mɛkɔ sɛ wo nkwasi antɔkwa no ɛno na ahyew deɛ a mesrɛ wɔ ne deɛ mu. Ɛma ne nhaw. Na it's high time sɛ maame no ne din yɛ dɛn ɛda ɛwɔ social media. It's high time sɛ maame no ne din da ɛwɔ social media. Sɛ wanya wo ntɔkwa bi na wobɛko na sɛ woyɛ brave, wo ho ɔdene Na sɛ woyɛ chɔmpen a wokɔ life a, yi w'anim sɛ woko woa wo ntɔkwa. Ɛno bi na mede yɛ maame ngege na wante aseɛ no. Na nkwasea ntɔkwa no dɔɔso too much. Obi ɛka maame no asɛm a hey! na wate asim ana na agra dam sɛ hey! maame ngege. Yɛ sɛ nkwasea ntɔkwa na agyegye ma maame no yɛ too much. Hey! Nana ana makɔma eh, Samson one caption ɔdidi watam eh, m sɛ hey! maame ngege. Na meka kyerɛɛ Nana Aga ɔnka nkyerɛ Maame Ngege sɛ ayɛ ntɔkwa bi wɔ ɔntwa so, ɔnsɔsɔ ntɔkwa biara so biom. Ɛne yɛtrae, ɛtumi, yɛtumi silence no wɔ dark corner no. Na afei yɛahye no because ntɔkwa no ara na ɔde didi wɔ Nana nkradaa ho. Ama nka de, meka no kora kyerɛ mo nnɛ paa. Ngege sɛ meboa a, ɔno deɛ ɔnim dua bɔ paa. Ɔma bɛbɔ dua sɛ, wankɔ, berɛ ntɔkwa no kɔ so a, Pɛpdɔn kɔ ne Nana nkradaa nneɛma nneɛma yi, wankɔ ankɔma ɛyɛ Samson waa caption, ama yɛanteɛ no ama no ampulu caption no down. Nana, me kwa me eh, samsewa ne didi atam. Me say, hey, ntokwa na asi obi abetime di atam bi. Engege ne koso so a, ye ni ono ngege na atam o. Ye di atanie ni bana na agrada so, ono fili atanie no. No ono dia, eh, nana agrada abadwen se bia wanya dofo, wo ko ama no. Ko wo ko yo ko pesika. Sa nana ho otan movement ni bi. Ana me tia nana nsa nana. sɛ ɛnyɛ obiara na ɛsɛ ɔka ntɔkwa a ɛsɛ ɔsɔ so ntɔkwa bi wɔn mu mfi nipa no koraa me obi a wɔnim me sɔfo obi a wɔnim me bi anim sɛ me asɛm a mekɛn ɛnyɛ ntoro na metwa obi a ɔbɛn me a wɔanya asɛm a makɔ akɔsɔ so bie onim sɛ ɛnyɛ ntoro na metwa ana meka kyerɛ maame yɛn maame ti aseɛ sɛ ɛnyɛ ntɔkwa bi a na bɛsɔ so ana edin ne dwo yɛn ɛne sɛ edin na dwo yɛn no ngege na yɛ silence no wɔ Saa nkwasea ntɔkwa a na ɔgyegye ma Nana Agradaa no, ɔno ara san yɛɛ n'adwene sɛ ɔde maame no din bɛyɛ dɛn? Bɛtwitwiri fam, ɛnna ɛsan kɔfaa ntɔkwa foforɔ baeɛ. Ɛno nti na mɛka kyerɛ sɛ Maame Ngege no, ɔyɛ devil's incarnate. Ɛno nti na meteɛ no teɛ no a ebi a wonte m'aseɛ. Nti woanhwɛ wo ho yie a, the way na meteɛ no wonte aseɛ, ɔbɛyɛ a na afei woayɛ a na wo ne me anya asɛm for no tangible reason. Nti Nana ho ɔtan, bɛrima tantan a sɛbe wawo Awareɛ a mo ani nkɔɔ mma ho a manka do a mete a mabɔ bra akyɛn wo maame ne wo papa. Mekasa kyerɛ wo. Wo gyimi no dɔɔso. Fa wo nsa yɛ adwuma, Nana Ahoɔtan, fa wo nsa yɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya sika atɔ aduane adi ama wo mma na abɛsɔre anɔpa a wobɛhunu sɛ m'adwuma nie. Sɛ woanyɛ saa a, Obi nya asɛm no adɔ nkɔkɔsɛm kakra bi a, wobɛdwene sɛ ebia wabɔ ɔpaa. Ɛnso na wo kwasea na agye odwan. Wo gyimi ana de kɔkɔ pia fi ase. Na nka social media agorɔ yi a yɛredie. Na nka obi anya ntɔkwa na ebi a obi hunu sɛ ebia abɛtumi aka bi ama no na wabɛfrɛ wo sɛ ka bi ma no. Na waka ka ka ma no atra. Na nti wogyina hɔnom na wano dendenden no. First time a wosɔɔ kamera, yɛama wo sika. Wodeɛ yɛama wo two cedis mpo koraa. Huh? Ah, ɛne ɛno ano no. Sɛ ɛma wo sika kakra bi maa de hyɛ wo first time no a, ɛne ɛno ano no. Nti te aseɛ wɔ hɔnom a. Na wowie yɛ a, abɛka sɛ, yɛsi yɛbɛbie studio ama me, yɛsi yɛbɛbie TV station, kɔ aseɛ yɛ kontokɔ awie, ɛmi yɛbie TV station. Awurade Nyankopɔn, yɛ Ghana. Wo sɛ yɛte nkwasi asɛm paa. Sɛ obi anya ntɔkwa, Yɛmfa no sɛ ɛɛ sɔfoɔ bi anya ntɔkwa ma nkra de makɔ akɔko ama no ara. Mewiei a, mese sɔfoɔ no mmue TV station nkyɛ me. Kwasea, na na ɛho ɔtan. Wonim nya, na sɛ wonim, wonsan nim nyansa. Ana ne me ba bɛko no? Ah? Wonim nyansa na ne ama nkra de bɛ, anaa woammisa m'ase? Ah? Wo deɛ sɛ woyɛ, woyɛ lightweight o. Woyɛ, woyɛ, sɛdeɛ woagyimi no. Da a mehu sɛ woadi saa asɛm a ɛsi akyi ara ma yɛde woakɔ prison. Ana mu sɛ boy o, woagyimi dodo. Wo ne obi nenam, woako ama no, wawie, yɛmfa no sɛ ɔpromise wo heaven, owieɛ, heaven a ɔkaa sɛ ɔbɛpromise no wamfa ama wo, ɛyɛ ntɔkwa na akɔko maa no, you shut down your mouth, think about yourself. But ɛsiane sɛ wagyim nti, wobɛtena hɔ, ana meko maa no, ana wama me sei, ana meyɛɛ sei, ana wama me sei, na aka sɛ Nana Agrada ɔhoro n'anim kɔ soro, kwasea na wo, wanya ntɔkwa a, wofrɛ no, frɛ no, frɛ no, frɛ no, mese hei, Nana, Nso saa aba mu agyimifoɔ no so wamma Yesu amfa ankɔko ntɔkwa amea meka sɛ ɔna wo no abɔ ne paa enti na ana agrada a ɔblɔko wo no wablɔko wa wablɔko wahyew wo nso ɔno no bɛka sɛ bi agye sɛ obi fon so agye sɛ obi na afrɛ na ɔgyina hɔ na ebi a wagye na ɔno wakasa kakra wa wo nɔmba deɛ na na agrada ablɔko wa wablɔko life and color wagyimi na wopɛ sɛ wɔyɛ Yesu no na ade ko ntɔkwa enti wo sɛ wodi kan bɛbɛtoto short Na wo kasa na ayɛ yi na wo kasa na ahete sɔfoɔ no na adwene sɛ ɔba abɛfrɛ wo abɛka sɛ ee nana wayɛ adeɛ yere wo ho ah nana aho ɔtan wayɛ adeɛ yere wo ho yere wo ho paa mahu sɛ watwa video bi wo hete sɔfoɔ no hwɛ ɛneɛ kɔ so ka nana agrada onim makoma mu sɛ me menye information bi amfiri ne camp ɛmfa nkɔ sɔfoɔ bia camp wansa nhyehyɛ yɛ anyina wo Woahyehyɛ anyina. Woayɛ nea wobɛyɛ biara sɛ wode adwene fon bɛto maame no tirim sɛ memegye information firi ne hɔ de kɔma camp bi. Menim nyansa, enti na mewɔ nkaeɛ. Na medwene hunu sɛ saa nipa no wayɛ me papa bi pɛn, enti me, Aman Krado, memma m'ano ntia no. Saa nipa no ayɛ me papa bi pɛn. Enti ama nka no, meremma m'ano nyɛ den ntia no da. Enti kyɛ sɛ wo deɛ woka sɛ magyi me te sɛ wo. Ah, magyi me te sɛ wo, me ne Nana Agradaa yɛ fine. Ntɔkwa ba meko bi ama Nana Agradaa, enti ka eh, sɛ, sɛ nka medi nnipa no atam bi a, nka bɛhu sɛ memfa information bi nkɔ kwa, Sia ka sɛ mete sɛ wo, wahu. Wo fie panin foto mmɔ hɔ. Panin foto biaa mɔ wo fie. Wo ka sɛ magye me te sɛ wo. A nti woannya nka yɛ mpo kura hunu sɛ wo deɛ papa no anyɛ hwee ama wo koraa no. Car no a wo tena mu one week pɛ no ɛno koraa ka hunu sɛ rental no koraa mpo koraa wo tena mu just one week ɛyɛ papa yɛ. Sɛ ɔkaa sɛ ɔde akyɛ wo, sɛ ɔrente ma wo sɛ ɔde ma wo for security protection whichever way. Ka respecteɛ no nko ara. Odwan! Bra na menkyerɛ wo nyansa wate? Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'asom bɛgye wɔ social media. Baabi a wobɛkɔ biara wofiri hɔ. Woayɛ sɛ Maame Ngege. Saa adwamanfoɔ baa na ɔte UK no woayɛ sɛ ɔno ara. Baabi, mese Maame Ngege deɛ wahu. Mɛma no asua nyansa social media, life and coloured. Menom nsuo koraa na camera si me so a, ɛsɛ sɛ medi ne din. Mema no hunu ne gyimi. Menni, menhyɛ da nni time a mede ba life ma no. Nti sɛ menya obi a wagye me te sɛ Menya menya menya gyimifoɔ bi te sɛ nana aho ɔtan sɛ ya na egege no ɛyi bi wɔ ayɛ sɛ mede example na mede awura hɔ nyɛ ne nti na mehyɛ da baeɛ enti ɛ eh, abaa mu agyimifoɔ eh, sɛ ɔmo frɛ sɛ kwasi bɔɔ deɛ o sɛ wɔn ahwan ɔmo ɔdi bi a berɛ a na ɔgyimi na ɔmode mma maa no ɛ wasi abɔe buadeɛ wate mabɔ amankra de mabɔ bra kyɛw papa na ɔmaame ti fa respect ma me Ofui ba. Nansa wo dan ka so yɛ hwɛ the way a na wo si struggle. Fa wo nsa kɔyɛ adwuma, pɛ adwuma yɛ, wate? Na me deɛ sɛ woagye me a, me mafikyire. Wofa hɔ, sɛde w'aso bɛhye no, mede wo bɛkɔ level bi. Wo, me, wo, wo sɛ me ne wɔ beef, wɔnyɛ nnusu o. Saa nkwaseade no a wo ne ɔman Chinafoɔ kɔkɔyɛɛ na na wobɔ tirim, wobɔ tirim ka nsɛm gu me so no, na na nkradaa na ɛstɔpo me.

Mehu sɛ woyɛ obi a wagyimi a na na ho ɔtan. Wo mahu sɛ wagyimi. Nti I will never get close to you. Da mehu sɛ wagyimi deep. Ayɛ sɛ wakɔde di obi maame atɛm de n'ase adidi n'atɛm kyakakyaka. Nipa a na ɔnya ɔhwe o me. Ɛngegɛ mɛtumi adi n'atɛm sɛdeɛ mepɛ bia because ɔdi m'atɛm for almost two weeks a mammua no. Nti ɔno me ne no wɔ ntɔkwa. A sɛ ntɔkwa nyɛ obi a na bɛtumi astɔpo me. Da mea makoma bɛtɔ me yam na mea mɛstɔpo. Ɛno nso it depends. Na wodua yi deɛ Nana Agradaa wanyɛ wo hwee o. Ɛnɛ ntɔkwa a yɛgyina mu a ɛnɛ wasɔ camera de w'anim tantan ahyɛ afu abɔdamfo ataadeɛ yi a wode te camera no anim no, wo na wama saa ntɔkwa wei sɛ nyinaa aba. Ɛnɛ. Yɛnenam police station a ɛnnɛ Ghana social media nyinaa yɛ ɛsan wɔ baamu wɔ agyimifoɔ bɛma tan tan na na ho ɔtan ntia wobaa no ase sɔfoɔ ne bɔɔ paa se bra bɛdi di maame no atam fa maame no ase bra bɛdi ɔbɔɔ paa Sɔfoɔ no na ɛka kyerɛ wo sɛ fa maame no ase bra bɛdidi n'atɛm. Bɛbɔ wo tirim keka nsɛm to maame no so sɛ ɛɛ na lɛs ɔkɔ Amerika a nkwadaa mmaayewa de wɔn nsa wɔ no twɛ ana deɛn deɛn. Kwasea sɔfoɔ no na bɛka kyerɛ wo sɛ bɛka saa. Wɔn sɛ wodi akɔneaba wɔ court. Wakɔ dɛm kura bɛyɛ three weeks aba. Obi a wonim nyansa saa. Wobɛbɔ me ma kuti a mese bɔ me din wɔ bɛrima te sɛ me a mɛmo asua nyansa so sɛde mɛmo ayɛ hahaha ma wahu Wo yere fe, woyɛ firim sɛ brabadi a wode to ano anaa kɔte adwo. Adeɛ a mɛyɛ wo no, wode me di agorɔ. Wo yere bɛfem sɛ brabadi, wode to ano anaa kɔte adwo because woagyi me. Bɛbɛtɛntɛn saa sɛ be ɔnni ɔnni class bi a bɛka sɛ tia mankrado. Kwasia boy. Nana Agrada wahu. Wablɔko wo, ahye wo paa. Nti woka nsɛm bi ato ne tirim. Nti mo deɛ maame no wɔyɛ din a mompɛ. Wɔyɛ din a mompɛ. Wo Sɛ ama nkrado mma ɛmma chance sɛ wo ntɔkwapɛfoɔ te sɛ wo ba mu agyimifoɔ yi a wode ntɔkwa na ɛdidie yi, ama nkrado ampave way amma wo woanya chance anyusu Nana Agradaa din amfa amɛko sɛe wo nkwasea ntɔkwa no a wodi ho akɔneaba kɔɔto no. Na aka sɛ saa wo first video no a wotwaeɛ no a wowieɛ a na apɛ sɛ maame no hwɛ na ɔhu sɛ yee wobɛtumi afa yɛ asɔfoɔ no a maame no amfi wo ɛno akyi ɔblɔko wo no kwasea ɛnyɛ me na mekaa sɛ ɔmlɔko wo ɔno a na ɛblɔko wo Maame na na ɛblɔ. Ohun sɛ woyɛ woyɛ bronsam. Ohun sɛ woyɛ gyimifoɔ, woyɛ bronsam. Maame na na ɛblɔko o. Maame na na ɛyɛ dɛn? Ɛblɔko o. Nti mo wɔ hɔ nom a, yɛ a montena ase din na mohunu sɛ, adɛn na nipa bi nko ara deɛ, da bi wɔn pɛ sɛ nipa nko. Da bi wɔn pɛ sɛ nipa ntɛm nsɛe. Ɛnɛ wogyina hɔ Ɛ ɛ yɛ sɛ ɛ Nana Agrada ɛ na wɔ fa ase ɛ Nana Agrada ɛ ɛ ɛ ɛ sɔfoɔ wɔ fa ase ne Nana Agrada ɛ na mmerɛ bi atwam sɔfoɔ wɔ didi na tɛmpɛn sɔfoɔ no sɛ ɛtan wɔ yɛ wɔ deɛn sɛ ɛtan sɔfoɔ no yɛ wɔ deɛ wɔ didi na tɛmpɛn sɔfoɔ akɛsefoɔ bi ɛwɔ wɔ Ghana Asɔfo akɛsefoɔ a wɔwɔ din bebree wɔadi di wɔn atɛmpɛn. Fa bra saa motorway wei sei so. Sɛ wobɛhu sɛ yɛbɔ table tennis wɔ highway no so a, kaa bɛdwira wadwira adwira wo bɔɔdo no nyinaa. Sɛ ɔsɛ wagyimi. Feel free na ɛkyerɛ sɛ woyɛ bɛrima. Me every week me me me ne wo yɛ yie ɔho. Me ba life once a week. Na me nkyerɛ wo nyansa. Kɔ oh bad record. Me yiw bad records no nyinaa gu hɔ no. Me ne ne bad record biara. Menyɛ krɔmfoɔ. Menyɛ basabasa. Ɛberɛ bi a atwam no ayɛ kɔmfoɔ bi kyeaa me wɔ Ghana. Korɔmfoɔ boy te sɛ wo a wagye me saa. Bɛyɛ yɛ ho na meyɛ ɔhene deɛn deɛn ana meyɛ deɛn deɛn na meyɛ deɛn deɛn kwasea boy wahu ɔhene a wagye me saa da? Wobaa wiase wahu sɛ ɔhene bi agye me saa da? Ah? wobaa wiase no woahu ɔhene bi a wagyimi saa da wobaa wiase no woahu sɛ ɔhene bi ayɛ dɛn agyimi saa da hwɛ ma menkyerɛ wadeɛ ewiase obiara wɔ sɛ deɛ ɔyɛ nneɛma fa obiara wɔ sɛ deɛ ɔyɛ dɛn ɔyɛ nneɛma fa me amanka no mempa yɛ a mebɔ mpa yɛ baako pɛ sɛ mɛda a mɛsɔre yɛsɛ nana agradaa wafa bible Ɛnyɛ sɛ mɛda a mɛsɔre sɛ mate sɛ yɛse Nana Agradaa ne sɔfoɔ bi ko. Wogyina hɔ a woka a woka ntɔkwa no a akɔ awieeɛ no a asomdwoeɛ aba na ahyew sɛ Nana Agradaa amfa wo kɔɔ ama ama bɛdidi atɛm ama no. Ɔpɔn wamfa wo kɔɔ nyinaa maame no wadi nkunim. Animguaseɛ anka no kwasea wo da bɛɛ na wonim. Woyɛ bɛrima a woko ntɔkwa a yɛ ako ntɔkwa yɛ bold na ɛbɔ sɔfoɔ ne din sɛ woyɛ twɔmpe a woyɛ bɛrima akasa de wo nsa si wo bo yɛ mma kutia. Yɛ bold na bɔ sɔfoɔ no din na yɛnkyerɛ sɛ wo wɔ ɔbɛmaa mu. W'ase abɔ ɛ, kɔko ntɔkwa ama obi. W'akɔko ntɔkwa ama obi. W'ate aseɛ, wo na ɔseɛ w'akɔko ntɔkwa ama obi. Ɛde bɛ ntɔkwa na akɔko maa na, ɔno obi anya ntɔkwa akɔdi di n'atɛm de onipa n'ase adi n'atɛm awie. Wowie yɛ ase, ɛyɛ sɛ obetua me ka. Ɛdeɛ bɛn nti na ɔntua ka? Mekɔka kyɛ, mekɔkaa sɛ nnipa no, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, ɛ, nkwadaa nketewa de wɔn nsa wowɔ ne twɛ wɔ Amerika. Nnipa no, mekɔkaa sɛ wɔyɛ dwamanfoɔ, kɔkaa sɛ wɔyɛ sei. Nti na ɛsɛ sɔfoɔ no tua me ka. Sɔfoɔ no ntua wɔ ka a, wɔsɛ makɔsɔ kamera. Wokɔsɔ kamera a, woyɛ deɛn a, wobɛdidi sɔfoɔ no atɛm. ah awurade ya amaka no kwe nyere anim mene nkwasiafo ɔko paa o mene agyimifo ɔko paa maame ngege so ban bi ni o maame ngege se na na agrada ɛde ne ka 25 million december november so na na agrada akyɛ maame ngege 80 million maame ngege so ɔkɔ akɔdan na na agrada aka mekan bibia ngege so wɔntie ɔkɔgye ne twenty five million ɛna mo sɛ ah gɛgɛ na sɛ maame wakyɛw november wakyɛw wakyɛw ayi eighty million ɛngɛgɛ sɛ wɔnte aseɛ ɔkɔ akɔgye ne sika mekaa biara beginning koraa de ɔkaa sɛ wate later mu nso akɔyɛ short voice ɛde ama ma nana agrada keka nsɛm pɔtɔɔ nti ɔyɛ na nana agrada ayi twenty five million nana agrada akɔma no ɛkyɛ ne forty million instead of twenty five million ɛngɛgɛ gye sika wie koraa wankana no antum Wɔsi sɔm diɛ na agrada nea ɛbɛ wɔw. Odi agrada atam di natam di natam na odi amankrado atam na odi odi amankrado atam na odi agrada di atam a ɛkan ya kan sɛ amankrado me me amankrado me me mpra ne nana agrada me me ma ka kyerɛ ne sɛ ɛ ɛ ɛ me ne nana agrada yɛ phone sex ee ne maame ngege na wo deɛ wo sɔfo yɛ afefe wɔn otwa kyerɛ wɔn yi ɛne deɛ ahyew wobɔ ho dua adeɛ nso ngege wo anim sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ wofefe wotwɛ wo a na akeka yɛ o sɛ wo sɔfo bisa fei no twɛ kyerɛ no Germany ha yi a apagya apagya wɔ ha yi o afei ngege minya wɔ gye kum obodua amanka de me ntokwa deɛ wo baaboa ho bibia bi wɔn bi asɛ jollof no bibia bi wɔn bi Wo ba aboa wo ho bi enti na mese me me ne wo ni asɛm a mɛka ne ntɔkwa. Adeɛ a metan ne sɛ obi a sɛ bɛnya ne class mu obi a ɔyɛ kuraseni a ne ho ɔtan me wɔ adumonyam kyɛn no nipa fo ɔka ntɔkwa a na ɛha me paa. Obi te sɛ nana ho ɔtan bɛma tantan bɛma kankan sei yɛ ahwɛ ne ho ɔde ba so ɔde ba ɔde ba life ɛnya taade papa bi n'anim basaa. de bɛka ma nkra do asɛm obi a ɔnɛ sɛ wakɔko ntɔkwa ma obi gyimifoɔ bɛɛma wakɔ ntɔkwa ma obi awie ama yɛde wakɔto prison ɛ eh, nana ho ɔtan wagyimi papa hwɛ na amanfoɔ ka ɔmo nsɛm kyerɛ wo ah? ada yɛsi sɛbe wapɛ sika ama obi ah? nipa ne paa na ɔboa nipa paa na ɔboa ɔnyɛ ɔnyɛ nhyɛ Ɛnyɛ nhyɛ sɛ sɛbe wokɔ nsuo mu obi wohoro obi ka anɔpa wia nwumerɛ 20 years 30 years ɛnyɛ nhyɛ sɛ ɛsɛ ɔhan dan ma wo wotaa no so na bɛsɛ ofiri mfie a ɛnyɛ nhyɛ ɔpaa na ɔbɛyɛ ma nti ɛhɔnom na ɛsɛ nka akɔda sumiɛ so na nka wodwene sɛ oh awurade sɛ yɛhyɛ mebɔ sɛ yɛbɛbie tv station ama me yɛhyɛ mebɔ sɛ yɛbɛbie eh, studio ama me ɔbaɛ studio no wai TV station ni wai ana Ghana for media no so most of them omo sosɔ nkwasi asɛm so paa cause nsɛm ana abranteɛ ka nyina na ɛgyimi sɛm obi ahyɛ ɔbɔ wɔ ani so yɛmfa no saa let's take for instance sɛ ɔhyɛ ɔbɔ wɔ ani so ɛyɛ onipa ne na hyɛ ɔbɔ anaasɛ nipa a na ɔdi papa n'akyi na hyɛ ɔbɔ Ɛno na ɛsɛ wɔ hɔ no, ɛsɛ wodwene ho. Ebia na nipa a ɔdi papa no akyi na ahyɛ wo bɔ. Nipa no ankasa deɛ ebia ɔnhyɛ da nyaa no ɔnkasa ɛ. Yɛmfa no both sides. Ebia wɔn mmienu nyinaa, papa no ahyɛ wo bɔ sɛ owie a, ɔbɛsi abansoro a ɛtoa so hundred ama wo. Ko wie. Ɔkaa sɛ kɔ na kɔko no. Wo tiri koraa na ɛyɛ nka wo nka na na agradaa. Wotire yie na ɔdanee saa dua na ɔbɔɔ wo no, anka ɛnɛ nka wawu o, nka wayɛ funeral. Anka ɛnɛ nka, anka ɛnɛ ne three days ntɔkwa yɛ si nka nsi. Wogye me nti na ɛde saa ntɔkwa yi baayɛ. Ka saa ntɔkwa no ansi. Cause Nana Agradaa no te ne baabi, ɔne wo ni asɛm. Nti sɛ ɛnokorɛ sɛ yɛabɔ wo paa sɛ bra bɛdi atɛm a, na ɛsɛ wo check how, to, how you gonna choose your words. Na ɛnu kwan sɛ wokasa te sɛ gyimifoɔ. Wo sɛ woyɛ ɔhene. Bɛ ɔkasa biaa ɛ, ɔkasa mpo koraa ɛnsa henkwaa ana asɛ obi a ɔbɔ dawuro. Ɔkasa ɛnsa henkwaa ana asɛ obi a ɔbɔ dawuro. Ɔkasa yɛ gyinim. Matufo, mama warning. Me deɛ ɔba, I'm ever ready. My door is open anytime, 24/7. Wobɛtumi awura mu. Ɛberɛ so sɛ mɛbua wo a na maka wo atom na malɔke pono no matu safoa no. The name still remains the unpredictable among Krado, Akyem Sɛkyerɛ, Kwame Mark. Ɛnnɛ, kwasea bi a ɛsɛ yɛfrɛ Nana Ahoɔtan, ne ungratefulness ne ne gyimii a ntɔkwa yi siiɛ a na ɔpɛ sɛ nka Nana Agradaa ama no opportunity na nka ɔmmra mmɛdidi atɛm mmɛgyina so mfa mmɛko ne ntɔkwa a ama so ama no. Nti ɔresu. Ɛyɛ ne sɛ me na metuu Nana Agradaa fo sɛ ma Nana Agradaa nsosɔ ne so. Nana Agradaa na ne yusu n'adwene ana wablɔko. Nana Agradaa na wablɔko. Ɛnyɛ me, menim ho hwee. Menim ho hwee. Wo interview aka ka ne ho nsɛsɛm aka no mu nsi koraa sɛ sɛ Nana Agradaa koraa blɔko. Menim. Sɛ ne na wabi wa menim. Nti no wo sɛ nkwasea ntɔkwa anka ade ba bɛwuram. Anka ne nka ntɔkwa no koraa kɛ da sɛ ɔko. Sɛ yɛma wo chance ɛma wo 50 Ghana cedis mpo koraa sɛ gye tɔ aduane adi na fa kɔdi atɛm a anka nnɛ nka ntɔkwa nka ɛda so gyinam kɔ so agyi me wonim sɛ woko ntɔkwa no kyɛ na nka wobɛnya sika akra de ama ɔyere ne ɔma chop money nti ma ne nyɛ w'adwene sɛ bi ama nkrada mo ano aduane abɔ ama nkrado baabi a mewɔ ntɔkwa ni hɔ menkɔ baabi mɛ ntɔkwa anyi nhini ɛwɔ baabi a mewɔ get it straight Enti w'ani abere a woyɛ ama nkrado no, kyɛ sɛ deɛ ɛne ya koraa ne sɛ asɛm a ɛkɔ baa yɛ yi agradaa no mu angu ase no, ɛne na ahye no o. Enti a ohun sɛ ama nkrado bɛyɛɛ life. Nti ama nkrado ɔnyɛɛ hwee ma wo, ana ama nkrado nyɛɛ hwee ma wo, na ana brown na aboa wo, ama nkrado nyɛɛ hwee ma wo, na ana brown na aboa wo na deɛ deɛ, woagyi me papa. Wohu sɛ ɔyɛ saa nso a, sɛ me ne Nana Abraham no anyɛ smart a, na ɔkreti confusion ato yɛn ntam. Ɛ, wo Nana Agradaa, ɔbɛfa Bible o, ɛnkyɛ, ɔbɛfa Bible nti, abaamu a o nipa, nipa sakasaka nipa, bɛma gyimifo a wɔnwene a, ɔsan yɛ akokɔ san yɛ prako a ɔnni, ɔnni nkaeɛ saa no, Nana Agradaa doesn't need people like that in, in her life. Wakɔdi atɛm, akɔdi obi maame atɛm. akɔdi obi yere atɛm akeka nsɛm a ɛya agu obi yere so. Wowie yɛ a, wo se yɛabɔ wo paa, yɛbɔ wo paa, wokɔgye ho akyɛdeɛ. Wo nsa nka kyɛdeɛ no, na sɛ woakɔgye paawerɛmfoɔ. Afa wo tirim, ka w'ano tom, na na ɛho ɔtan. Bu adeɛ na ma wo maame din na, na woagye me dodo. Amanka de menkaa wo o. Woadi kan bɛyɛ video baako. abɛkeka nkwaseasɛm ama yɛde ato me so sɛ ama nkra de me kɔ koma wɔ bere a mete ase a menkɔɔ koma, menyaa de nkɔɔ baabiara. M'ankasa mayɛ dinn. Na na agradaa kɛse yi a ɛbaeɛ yi, krakye, m'ankasa ama wo din. Medwen me ho, wogu so rebɔ m'akutia, wokeka wo nkwaseasɛm. Na na ho ɔtan, bɛmma tantan a wɔmfa nsa nyɛ adwuma a ntɔkwa na wopɛ asɔfoɔ ntam ne nnipa ntam. Bɛmma ɛna, woanyɛ steady a, woahu. W'ani so bɛyɛ wo sɛ hyew. Woyɛ na sɛ ebia adwuma yɛ ntumi mmoa wo a, san kɔ na kɔmfoɔ no ɔnsan fa wo kyea me. Wate? Wagyimi too much. Sua nyansa. Kwasia boy.